Gotin nasnameya neteweyan e. Neteweyek bi zargotin foklora xwe, rengî xwe yê çand, ziman, wêje, muzîk, huner, govend, zêmar û her wekî din ku di serboriya xwe ya dîrokî de aniye pê li gorî dem û ser demê bi veguherandina ber bi pêş ve nû dike. û pê nasnameya xwe ya neteweyî dinimîne. Bes bi wê nimandina rengên xwe yên zergotinê pê ji netewên din cihê dibe. Di wê nimandinê de sê dengên zergotinê ku qadên zimên in hene, goven, muzîk û zêmar. Ev her sê kadên zimanê kurdî ne. Bê yê kurdî deng ji wir neyê, dengê zimanekî din qet lê nayê. Govend. Wextekî dawetên Kurdan cihê karnavalî yên nîşandana govendên Kurdan bûn. Li her bajarên Kurdan ji ser bîstan re cureyên govendan hebûn. Li Semsûrê tevê çîrok, notayên muzîkên wan, hejmara govendgeran, cil û bergên lixwekirinê û kêrsim bi awayî gerandina govendê Min bo xebatekî sê û şeş govend tomar kiribûn. Yanê ji wan govendên bi hevahenga karnavalê digeriyan bi saya serê bajarvaniya bi zorî û eywanên dawetan destê me de maye Şemamê Şêrizdîn û Şevkoa ku bi muzîkeke elektronîk ne bi dahol û zirneyê bi ahengeke mitingwarî xama xwe dihejînin hew dihejînin ji ber nebûna ruhê kurdî Tetika govendê, gotina dûrikan, lîstina lîstika kal û pîr û bûka, bezê îdî, dawetên kurdan ên eywanan de li dar dikevin. Di bin şahiyên ku dêriyek ji ser kurdî re tê girtin û pê re jî guleke zargotina kurdî rû dide çilmisînê. Zêmar. Tê bîra min hê ez zarok bûm li gund û demên pîşîn li bajêr jî bûme şahid ku yek ji nasan cîranan dimir, di odeya şîneya bo jinan hatiye raxistin de hîn jinên di hunera zîmaran de bi dengekî xweş dilorandin. Kirasekî yê a mirî digirtin destê xwe bi awayekî ji xwe ber, Dogaşlama wekî hunermendeke operayê ya Hoste Zêmar digotin û bîst sî jinên li dora wî rûniştî, nas xerîb, gişan bi hev re wekî orkestreke tragediyê ya mirî, ne bi hawar, ne bi qîrîn, bi hevahengekî hunerî dikudandin, dilorandin. Pê re ku dengê Zêmarbecê dihat, aliyê mêran rondekên mêran ji fediyê xwe di nav simbêlan de vedişartin û yek mêrekî jî Ceger nedikir li rûyê yê kêlekê hênişt ku ta ye balgî vê binê re. Ew odeya jinan a di şîngerandinê de dengê zêmaran lê bilind dibû wekî sahneya fîlmekî dramatîk bû. Helbet ne alîgirê pir girînê me lê tiştê dixwazim bale bibim ser ne girî qad û hunereke din a derî ji ser kurdî re hatiye girtine. Miriyên me êdî bê zêma tên veraskirin û guleke din a zergotina kurdî êdî çilmisî. Çi ku ji bin şêstî re kes a bi zêmaran dizane û deng dikodîne êdî tune. Heke hebe jî êdî ji aliyê yên olî ve guneh ji aliyê yên modern ve jî wekî adeteke paşvemayînê û gundiyane tê hesib. Zêmar şan û perestîja mirî bû. Li şînê heke zêmar nehatiba gotinê a mirî yên kesek xerab bû yan bêkes. Wisa ku xelk bi pereyan zêmarbêjan digirin bo ser miriyê wan zêmarekî bibêje. Ew hunera hezaran salan a bedewiya zargotina kurd bû qurbana mewlûd û modernîteyê. Muzîk, Yek ji rengê zargotina kurd a bi dengê xwe berz û xweş muzîka kurdî ye. Carinan li xwe dipirsim dibêm, Dilşêr Bêwar û gelekên din çima ewqas ji dengbêjan ne maze ji şakro hez dikin? Bersivê wiha didim xwe, Ji ber ku di dengbêjan de hê tîrtir kurdî û kurdayetî heye Lê di muzîkayê hemdem de eger ji aliyê zimen û rihî ve muzîka kurdî ya hemdem dewsa degbêjan bigirta, ne Dilşêr, ne min û yên din me dê ewqas guh ji dengbêjan re bel nekira. Çend navên ku bi deng û şêwaza xwe bi salan mil dan muzîka kurdî ku îro êdî malnişîn bûne, û çend kesên ku berheviyê dixwazin tiştek bikin ji ber hilneberîna tiştekî nû û baş, dubare sitirîna kilamên bûne klasîk, lê gotine bi gulekî bihar nayê. Ji lew bi qirikeke ne bi kurdî, bi gotinên bêrih, bi performans û jestên çêkirî li başûr, bi rengdana popa tirkî ya popûler li bakur, Kopyekirina muzîka tirkî ya arabeskiya xweser, Üzgün, li Rojhilat neçariyek li hember rengê farisî û binxet Nema dertên Mehmet Şêxo, Seîd Yûsû û yên din. Çendîn ev gula zergotinê muzîk wekî ne çilmisî bixuye jî û wekî deriyek ji kurdî re vekirî jî be lê ji ber ewqas bi erzanî û hêsayî her kes ên zimanê stran gotinê kurdî yê jiyanê tirkî dengê xwe yê ji huner gotin û ji qirika kurdî dûr digihîne bazarê û bo giştî navê vê yekê danîne zeman diguhere. Gelo bi rastî zeman diguhere yan me diguherînin? Gelo ew zeman çima bo ereban, farisan, almanan, îngilîzan, wirisan, ermenan, hinduyan û yên din naguhere? Almanan, îngilîzan, ereban, farisan, wirisan û yên din sed du sed sal beriya vê ku çawa dawetên xwe li dar dixistin, çawa şîna miriyên xwe digerandin, çawa muzîka xwe distiran, îro jî kêm zêde bi heman şêweyî rê û resmên xwe pêk tînin lê em, em yên zeman bes bo wan ne yê berê ye. Nizam kê em wiha bi şîret kirine. Modernbûn û guherîn ne bi bîrûbawerî, bi şeklî ye. Netewe ne bi carê parçe parçe dimirin, li ser dara wê her carê guliyek tê birîn, ta daketiye kokê, duhê cil û berg, îro zêmar, sibe ro tiştek din.